Kei ngā iʻi, kei ngā weʻi o ngā maunga waka i uri noa, whakapiripiri mai rā ki te kupu o te uru. Tēnei te roimata, tēnei te ūpē ka maringi i te mata o te tangata ki runga i te wenua. E toʻu aro a ki te unga kuwetu rangitia, e poroporo a ki i a rātou, ana aere atu koutou ki Paerau, okioki ai. Hoki mai ra ki a tātou te Unga Ora, e kawe tonu ana i ā rātou tikanga, i ā rātou mahi, i ā rātou kaupapa. Mauri ora ki a tātou katoa. Ko Lana Te Piki Broughton tēnei e wakatere ana i tēnei waka pūrongo o te wiki nei ki ngā tai maa o te uru. A kāti, ka tīmata ake ki te pūrongo tuatahi, e kau ana i ngā wai o Wanganui, E aro pū ana ki ngā maʻi toi, ki te mata o te tangata, ki ngā mata o ō tātou tūpuna. Mā roto tonu i te Kīngi Tūheitia Portraiture Exhibition, kei a Eruera Rerekura te pūrongo nei.
E wa ka turanga au ki te wari pupuri taonga o Wanganui. Ko te waka taetae wa ka ua o Kingi Tuuheitia e wa ka tu atu ana. Well it was started by King Tuuheitia who wanted to encourage young emerging Māori artists, particularly Rangatani, to connect and reconnect with their tupuna. So the exhibition is this wonderful array of, in various media, of artists who have drawn their tupuna and sometimes they're connected to this region and sometimes they're from or they're partly from all over New Zealand.
E waka aturanga e aerere ana i te motu e taurewatia ana no te pukenga wakaata. A, e ono nga to etahi o nga kaitoi ki Wanganui, pera i a Tapiri-o-te-rangi Pirikau. Several of the artists who have Whanganui connections. There's one particular work where the artist is both from here and she has painted her tipuna from the Whanganui River. Um, the competition itself is a national competition, so we also have um, artists work from right around the Rohe. It's very exciting. Ma i peita mai, wa kāturanga mati i ko mai, e nui ngā kātu ma i toi, e wa kātu atu ana.

I te mutunga o, kei te kite a tauaatanga o etahi kaitoi ou e tautoko ia ana e te Kingitanga. This exhibition is the 2021 inaugural showing and it's 2023 now and they're just having their second um, round of applications and judging and so it's going to be run every two years.

So you have a glass competition, you have a painting competition, you have a drawing competition. Well, here uh, the imaging artists can express themselves in any way they want to, which makes it really vibrant, makes it really exciting. E tū ana tēnei whakaaturanga tae atu ki te tuawā o Pipiri, Iriwere Rerikura, Te Reo o Te Uru.
Tēnā koe e Eru, otii anō rā tēnā koutou kei ngā tini ringa toi. Nā koutou tonu tēnei kaupapa i uʻi ki te korowai tupuna, ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā taonga, tae rā noa ki te ao i noʻo rā ō tātou tūpuna, ā, ki ō rātou matā anō hoki, e kite ana, e, e iri ana i ngā pātū, i ngā pakitara o te whare rā. Ka tiro i a tēnei reanga a Ringatoi, ko tōna irikapo ka aro pū kē te iāuatanga e ngākau nuitia ana e te tangata, ko ōna karu, ku wakamau te titiro ki te ao kō atu me ngā au o tērā wā, e āta tātari e ruku ō unu ki te ao o neʻe. Eia, e waka iiko, e waka oo o i te wairua Maori pea nge, e tautau noa i te a'i pea, a e wai kiko mo nga ma'i toi, mo te wa nui o ki o nga ma'i e ma'i nei tatou e apai nei tatou, kia u tonu wera ki tā rātou mā i wakatauira mai ki a tātou. Ko te moko o ki tērā, ko te mataora o ki tērā, ā, kei ngā mata tūpuna. He tikanga ōna nō tērā wā. Ko tā te uki waimuri titiro me ō rātou whakaaro ki ēnā, anā, me tae kē pea tātou ki Te Whare Pupuru Taonga o Wanganui, ki reira kite ai, rongo ai, nootahi ai ki ngā whakaaro o tēnei uinga mahi toi. Kei reira ōna roimata, kei reira oki ko ōna wawata. Ināinei e te iwi, ka uri te kei o te waka ki a Waitōtarāwa, ki a Ngārauru Kītai. Kuno o Mokemoke te tūru o te tumu whakaāere o te iwi nei. Hoi anō, ku hipa ngā marama, ku ka'a a Ngārauru ki te rapu aere i te tangata i te uri e tika ana ei waka kīkī i tawa tūranga. Anei a Pāparauru. me te pūrongo nei.
Kei te rohe o Ngā Rauru Kīta i a Te Reo o Te Uru i tēnei rā, e kōrero ana ki te Tumu Whakahaere o ua te iwi, arā, kia Renee Bradley. Tērā ia te pātai, e aha ngā mahi nui kei mua i te aroaro mō te Tumu Whakahaere ou nei hei manaaki i tana iwi? Chief Executive role, or the Tumu Whakahaere as we like to call it, is

I'm charged with leading them and ensuring that they're carrying out the initiatives and the activities that are required um, by our paepae to achieve their strategic vision of Wakatipungi a Ngā Rauru Kītahitanga. Kia mā titiro ake ki ngā pukenga me ngā wheako a Bradley hei tautoko i tana iwi. Wana pukenga, uh, i Haere ai a Huki ki Te Oranganui, ā, ki reira ka noho a ia hei kaiwhakahaere tuarua o tērā pākihi, tērā kaupapa o Te Oranganui, ā, ki raro i a Whitirangi Walsh. Ana, ā, hoi anō, ā, i tērā tau i tono atu a Te Kāhui o Rauru kia hoki mai hei CEO i taua wā mō te iwi nei. I suppose as well having worked here um, with the iwi for 20 years, I, I, I, don't feel new to the job. But I think, yes, um, there are definitely some benefits in, in bringing a different or a, a younger perspective. Um, but also, I think

E aha ō wawata me ō tūmanako mō te oranga o tō iwi, mō te nāianei me te āpōpō? I want to get back to why we settled, which was you know to wakatipungia ngā rauru kītahitanga, I want to revitalise our iwi and I want to take our people with us.

proud to be Ngā Rauru and want to participate in Ngā Rauru. Ko te mahi nui, ko te te whakarite he huarahi e tae ana tātou te te hikoi. E i ia tau, i ia tau ana kua tāhake, he rerekē te huarahi, he rerekē te huarahi, he rerekē te huarahi. Engari ko te mahi nui māna, ā, ka whaka, haratu me whakatikaina, engari ka whakarite ā te tari kia taea te kawe i ngā rau ia ia o te iwi. I want to see people come home for for positive events and contribute at a more positive level.

But overall uncle I just really want to make Ngā Rauru um, have, a, have a bigger star on the map. I, I want my kids to be proud to be Ngā Rauru and to really know who they are as Ngā Rauru. Actually didn't like what they said on there. Like how hard is it going to be to like... Koia kē nei ko Renee Bradley, tumu waka aere o Ngā Rauru ki tai. E manaaki ake nei, e amo ake nei ki tana iwi, ki ngā ua taketake, o te ao. Rauru Broughton, Te Reo o te Uru.
E ruku kaimoana ai te tangata, me mākū ōna waewae. Koia rā ko Renee Bradley Kutu a Tumu Whakahaere mō te iwi o Ngā Rauru Kītai. Ehara hoki te mata ou i waenga i a tātou, engari kuroa ai a e, e maʻi ana, e āpai ake ana i ngā maʻi a te iwi, ā, mō te tari tonu. Ku waea ki tōna tinana me ana nekeanga, ku waea ki tōna ōna toronga ā-wao, ā, me te ara e taka i nei te iwi kia onoono tonu atu ki ēnei iwi ō-wao. Hoi anō, ko te mea nui ku rongo oki tātou i te ngako o te kōrero, arā, kia waka tupu i a Ngā Rauru Kītai. Ehara pea i te maʻi ngāwari, engari koina kē te maʻi a te rangatira. Eranga i te tira. He whakarongo ki ngā kōrero o ngā uri e ruku ki ngā tai o unu o te wānanga, he pono ki te kaupapa. Nō reira rā, tēnā koe te waeine. Ka tere, ka tere, ka uri te kei o tēnei waka, ā, ki ngā wae o Wanganui, ki Rānana tonu. E ui ku kōrero ia, e wakaaro takitini ku puta, ko tōna ua Ko te pokapū au nei ki te uarue, ki te uara i o Mokonui. Anei a Eruera Rerekura me taua pūrongo.
Koinei te pokapū ou ki te awa o Wanganui. Kei te uara i o Mokonui, tata ana ki Ranana, aia e noʻo ana. I wakatō te kākano ki te anga i tēnei pokapū ki te taha o tēteʻi rākau rēmana i a rātou e kōrero ana, nā, i tēnei rā, kua puawaitia. Yeah, we were just picking lemons, I had a cold and because at the time I was doing training workshops on the awa, like right through from

Silver Defence Library Playgroup, Kaumātua Cups of Teas, um, exercise area, just one common um, neutral space for everyone to enjoy. I te mutunga i o, e rā arikoa tēnei i te mea e rangona ana te wairua pai.

E kāinga au mō te āpori e noʻo ana ki ngā taʻataʻa o te awa tupua. Iriwiri Rerikura, Te Reo o te Uru.
Kia ora anō rā e Eru. Koirā e te ia uatanga, kāre e tino rangona i ngā taone nui, engari tonu ki ngā wā i tae whenua. Ko te tawhiti ki ngā āpū, ki ngā kura, ki ngā wānanga, ko te hononga ki te ipurangi, ki te tangata hoki, pēnei i te tākuta, i te kaiako, i te a ake rānei, ngā mea e ngāwari ana i te noho ki ngā tāone me ngā āeinga o tērā wā i. Engari kei maue i a tātou te ora o te noho pēnei i ngā wā i, ā, pērā i a Rānana. Ā, ko tēnei pokapū au ku ua ake i te whakaaro nui, i te aroa o te apori, ā, me tā rātou noo taʻi, piri taʻi, maʻi taʻi i roto i ngā uatanga katoa. E kore e rite ngā piko o te pokapū o Rānana ki ērā o ngā piko kai te pokapū o Wanganui tāone nui. Nō reira, hui atu tātou mā, ā, ki te pokapū ou o Rānana. Tēnei i te waka o te kupu o te uru, ka ū ki te matatini. Ko tōna mata ko te papa tū ngā waewae ka kitea e te iwi. Engari, ko wai mā kei tua o te tiro a ngā kāmera? Koinei te aro atu ki Te Ta'a Waka Wā i Te Kapa Aka, Nō reira, ka tukuna atu te mauri kōrero ki a Te Mihiemi, kei a ia te pūrongo nei.
Ko ngā waka nōku, ko te waka o Aotea, ko te waka o Tainui. Tuku ake au i roto i ngā rekereke o aku rūruhi, aku koroheke o te kāinga o Ngāti Maniapoto. Mate atu taku pāpā, huanuku ki te taha o taku māmā ki Taranaki. He rongonui ia, he tau tahito hoki ia i roto i ana mahi hei kaiwhakawā i ngā mahi kapa haka. Ko ia tētahi o ngā kaiwhakawā i te kāhui kaiwhiriwhiri ki Te Matatini i tēnei tau, ā, i ahu mai rātou katoa i ngā tōpito katoa o te motu Ā, he mātanga hoki rātou katoa. Kātahi ka kite anō ko te tino rerekē o te tirohanga o tātou ngā kaiwhakawā i te whakamutunga iho, nō reira e koa ana hoki te ngākau. E aroha tonu ana e te ngākau i te mea i toa ake te whānau Apanui, engari eh, ka hoki atu rātou ki ō rātou auētanga i te kāinga, nō reira he momo, ah, he momo reka me kī, ah, i te mea ko toa rātou, ah, e koa ana hoki te ngākau kua toa ai rātou, koa ana rātou, engari Ko te whakaaro kei mua i te aroaro, ko ngā āhuatanga i te kāinga. Ko tā Kaiki kōrero, i tino eke te kounga o ngā mahi ki tēnei o ngā hui matatini mai i tērā atu tau. He maha ngā kapa haka hou i whakamau i te tirohanga o ngā kaiwhakawā me te kawe mai i tō rātou ake momo tū, tō rātou ake momo kapa haka anō hoki. Tuatahi ka mihi kau atu ki te katoa hoki o ngā kapa i tū, Rātou i tae ki te te rā whakamutunga, rātou e tū ai ki te hak. Taku whakaarotanga mō aua āhuatanga i tērā wiki, Kua tino rewa te pae. Kua tino rewa te pae o te haka. Kei te hoki katoa mai te tū o ngā iwi. I werohia ngā tikanga kapa haka e ētahi. Ko te tū o te tāne me te tū a te wahine he āhuatanga i werohia ki ngā kaiwhakawā, otirā, i tukuna ki te tū matawhānui. Te āhua nei, i reka ai ki a rātou katoa. Kua tae mai te wā, kua huringa te wā Ā, ko ngā mea hunga e tū ana ki te papa mā, mātanga rātou ki te reo, koirā hoki ko te mea nui. Ko ngā reo kei te whakaputahia i ngā rōpū, mātanga katoa rātou rei te reo. Nō reira, koirā hoki tētehi tōtanga o tātou te iwi Māori, kei te puta, ā, kaha mai, tika mai, Māori mai te reo. Ko Tākaiki anō, ko tana hiahia kia kite atu i ngā kapa haka hou e toka tū moana hei ngā tau kei te eke mai, pērā anō hoki ki ngā kapa haka kua eke te 50 tau neke atu. Te mihemi te reo o te uru.
Tēnā rā koe e te ma. Ā, ka kaʻa ki ia, ka kaʻa rangona tēnei kōrero, E ara i te maʻi māmā, tēnei maʻi, te, te waka wā i te kapa aka. Mēnā rā koutou i mātaki atu i Te Matatini i tēnei ao, kāre e kore i rangona, i kitea hoki, ā, te taumata, Kueke ki taumata kē atu. Tērā pea nā te roa o te no o maro kē o ngā kapa o te motu tonu i runga i ngā pēitanga o te mate Karauna. Kuwhai wā a ngā tāngata ki te āta no o, te wānanga ā roto, te wānanga ā kapa, te āta rāwekeweke i ēteʻi a uatanga, anā kua puta ko ēteʻi wero i ngā tikanga a kua Tangata whenua te noo i te maʻi kapa aka. Kua kite i nga wakaaro auaa e puta mai ana. Engari ko te mea nui ki te karu maatakitaki kia aata wakaari ia mai era whakaaro, kia aata hakahaka mai i era whakaaro e pai ai te maarama. No reira ka hoki atu ki nga whakaaro ki nga kai wakawa, a me tā rātou āta mātakitaki i ngā kapa i ērā whakaaro e āta puta tika mai ana, hei mātakitaki mō te ao. E ngā iwi ē, e whakarongo mai ana, kua re taringa mai ana ki tēnei pāpāotanga a Te Reo o Te Uru, tēnei te mihi wakaiti ka tukuna atu ki a koutou. E mihi hoki ki ō tātou Pou Reo Irirangi Māori o Te Uru, ki Te Korimako o Taranaki, ki Te Reo Irirangi o Wanganui a wa FM, ki Te Reo Irirangi o Rangitāne a Kia Ora FM. Nā Te Māngai Pā o Irereāmanuwai tēnei terenga. Tēnei te waka o te kupu o Te Uru, ka tau nei. Ko Alana Tipiki Broughton tēnei.